Enyɔ todjinɔlawo mí de agbe ŋdji ne mí kple alo mí do gbe ne mí le Aƒetɔ Yesu Kristo Nazatrtla ƒe ŋkɔa me. Ale si ke gamea ba su egbe ba nyi brala gbe la, mí ba va ɖo mɔa nu mía tɔgbe delawo Emmanuel kple Djama Awudja, miawoe le emɔa nu. Yi ba sɔ Aƒetɔ la ƒe gbedɔa me la na mia katã le afi si ke mile ɖo to mí le esi mile, ati gɔme ye wole o, exɔ me wole o, dɔ me wole o, asi me wole o la, Mawu neyra wò to sẽnuwo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Míado gbe ɖa. Mawu Ŋusẽkatãtɔ, ame si wɔ dziƒo kple anyigba, mí sɔ bubu kple dodoɖedzi na wò le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me, elabe wòe ba ɖe gbe bena enu ya va ke, ewòe ba ɖe gbe mí ba dzo le míaƒe nɔƒewo va teƒe sia be woaɖe gbeƒã wò nya nyuie la. Gaƒoƒoa dze be na nàho todzinɔlawo ƒe dzi kple woƒe tamesusuwo bena nu sia nu si ke wòle agblɔ to wò dɔlawo dzi la ƒaƒã nage ɖe edzi nyuie me, ase ku nyuie ɖe woase ŋɖe gɔme, elabe míɖo ƒonuƒo ku ɖe ƒomea ŋuti, elabe ƒomea, nu sugbɔ le dzɔ le ƒomea me. Ƒaƒã sɔ wò nya dodoea de wò dɔlaa ƒe ame nu me bena todzinɔlawo nu si ke wome le to la, wòase ŋɖe gɔme egbea akpee na wò Bena wòdze gɔme. Misɔ nya se mɔa kple aɖaŋu ɖe mɔa katã kple aya ƒe aƒe ŋusẽ la minyrɔ wo le Yesu Kristo ƒe ʋɔa me be wono xɔ gbe se be nu sia nu si ke Mawu di la gblɔ la agblɔe dede ɖe le Yesu Kristo la ƒe ŋkɔa me. Amen. Amen. Eye nɔ sɔ gbea de asi nɔ. Akpe. Eye mi ga da akpe na Mawu tsã ke na be na ami veve ga su mia si be na mi ga va le teƒe ya eye mia ga do ŋku nu dzi na mia nɔ nɔwo. E mi le ƒo nu ƒo ku ɖo enu veve ame wo ke e xea le kaɖeɖe nyuietɔ me le e srɔ̃ɖeƒe alo ƒome me. Ye enu ame wo ŋua, e ma ɖo teƒe ame atɔ̃. Ame atɔ̃a, e ka ŋusuwo, e ka mía srɔ̃wo, e ka mía tɔwo. Ye ame atɔ̃a vevea tsã, e ka mía nɔwo. Mía nyɔnuwo, mía be viwo, mía nɔviwo, eka mí veviɖe ŋutɔ. Eye ne mía kpata mí to ɖe dɔ me yea, asi me yea, viɖe kpe ke mí soa, mí nɔ, mí, mí nɔna du dzi ano de bla be mu le yi aho me, aho me, ɛɛ afi ke wò lea enye aho ye wò me. Ye aho mea, esɔ kuɖo exɔ tutu. Ɛɛ, ameɖe kpe ke dza tu xɔa, Enyana be yea to hɔ. Enuwo le gbogbo ɖe vɔa nu veve ɖewo ya wo le kokoko be na ehiã na exɔ tutua ye wo dzana gbagba so eŋti. Nene ke ne ewo tsã wo le kpɔ ɖo be wo le yi aho mea. Aho mea enye exɔ ko le tua, enye enu ko le do gbe sia gbe ye wo le nɔ te kpɔ ebe atikutsetsea. Ta enu ke wo hiã veve ɖe Ye awea la nye tutu, ye xɔŋɔa la nu ela nye eme nɔnɔ kuɖo djidjɔ kuɖo ŋtifafa odo la nye anusoe ŋti ye ola sɔ do dɔwɔwɔ me ye ola nu wɔe ŋti dɔ gbesiagbe. Ye sigbe leke mi gblɔ be ame atɔ eka ŋusuwo ame atɔ eka nyɔnuwoa, mia tɔe dji le nyɔnuwo be akpa me, ɛ̃, le nyɔnuwo be akpa godjia, mi le gblɔ be. Nyɔnu ɖe kpekpe ke le asuhɔea, ele nɔ te kpɔ esrɔ̃a be elɔlɔ̃ tɔxɛ do ɖa egbɔ, belele tɔxɛ ɖo ɖa egbɔ. Ele nɔ te kpɔ bena yesrɔ̃ la nɔ ela le be nɛ, ela nɔ le be nɛ, ela nɔ sɔ lɔlɔ̃ be dzesia sɔ do e lɔlɔ̃ ko gblɔna be lɔlɔ̃a ebe afɔ ɖeɖe ɖe woa, ebe alɔ ze woa. Ele nyi be ale be na srɔ̃nyɔnu, ale ŋkuvi ɖe ŋuti. Anɔ ado vivie ŋti ele veve ɖe. Ne mi kpɔ lododo ƒe agbalẽ ee ta ee woe nyi kpikpi blavea, ele gblɔ na mi be na ame ke kpɔ blave vɔ ve, blave vɔ vea ta woe nyi kpikpi blave vɔ vea. Ele gblɔ na mi le funu be be na ame ke kpɔ nyɔnua ekpɔ nu nyuie ɛɛ ne wo kpɔ nu nyuie aleluya ye. Enu nyuie le asiwo mea wo la le be nɛ ye wo la nɔ Wòna nu lée ŋkuvi ɖe eŋuti ye, wòna nu do vivi eŋuti ye, wòna nu lɔ̃e ye, wòna nu de dzi, wòna nu do, wòna nu de fiɔ be na ɖe enu ya le veviɖe nam. Ɛɛ, ŋkeke sɔ ŋkeke dzia, wòna nu de fiɔ be enu ya le veviɖe nam. Ke menye amegbetɔe gblɔ o. Mawu be nyae gblɔ be ame ke kpɔ nyɔnua, ekpɔ nu nyui. Ne nu nyui le asiwòa, wolé nɛ alɔ vee, wolé nɛ ɖe teƒe nyuie ye wolé na be nɛ ye, wolé na ŋkuvi ɖe eŋuti ye. nɛnɛ bé nua ehiã na nyɔnuwo, ta nyɔnu tɔa tutu gbain wa mia sui nɛnɛ kpo. Evegɔa ele nyé bé na e asin kaka, asin kaka ke yɔ eyɔ kuɖo enya enya ŋtɔ ŋtɔ enya kewoe enya do tawo, enya kewoe la djra ŋɖe ɖo, enya kewo ela te ŋ he e esɔ nyui esɔ ke gbana bé nyɔa do. Asin kaka si le. Ee, srɔ̃, ŋusuku srɔ̃nyɔnu mea, e, nyɔna, nyɔnua enɔna te kpɔe ŋutɔ. Ɖe nya ɖe kpekpea yewo la lée kpɔ ɖo ɖo. E, egɔme be mí gblɔ le fiye va yi ze geɖe be na, e, nyɔnu ku e, ŋusua, e, xlɔ̃ ye mí nye. E, xlɔ̃ dzedze ta ye Mawu be na mía nɔ, mía de srɔ̃ mía nɔ mía nɔnɔ gbɔ ye. Kea, sigbe e xlɔ̃ nenea, o ŋudola nɔ wla nu do srɔ̃. Wò ŋudola anɔ wò asɔ nya ɖe wò ɖeka kpɔa anɔ wò wɔ dɔ sue ŋti kaka ke wò ma mɛ kuɖo esrɔ nyɔnu o awo nɔ nu mɛ kuɖo etsɔ ŋdja va yi mɛ le dɔ mɛ vɔa edo ŋti ke la sue mɛ na wa ta ŋuiɔ ama va to ahue ke mi dja nɔa do nyuie ɖe o wa mi gblɔ be na enyɔnua enɔ na te kpɔ be na enya aseŋ kaka ade susu ɖoɖo ade ŋgble ɖoɖo. Ade nya ke eye la ela to le eme sɔ go ɖoa, ade ɖo ade ɖe go ɖo ɖu e e tame ɖoɖowoa agblɔe ku ɖo srɔ̃ nyɔnu dzina be na aɖe e awɔ nɛ nene. Eye mi le gblɔ be na e gaɖewo mea e eɖe na fu na ŋusuwo vɔa ameke wo la wɔ kakaɖedzi na sɔ wua enye srɔ̃ o enye srɔ̃ o Wò ku ɖoe zã ku kekekelia wò ku ɖoe ne wò teŋ ka ɖe dzia ele si be mu ka ɖe wò ŋutɔ ɖokuiwò dzi o ta wòla ka ɖe srɔ̃wò dzi ne nya ɖea asɔe va mia lee kpɔ etsã ne kpɔ gome le nya me ẽ etsã ne sɔe be susu va etsã ne sɔe be adam ɖeɖea va egɔme be na ela de adam nyuie na wòe ne mu teŋ de adam nyuie na wòe gbea ela sɔ do gbe ɖo ɖa me ta ehiã be na nyɔnu ehiã na nene be nu. bena asẽ kaka ɛɛ le ye ku yi srɔ̃ ɖo me, yo a de ŋgble ɖo ɖo, yo a le nya kpɔ ɖo ɖo, yo a mli nya ɖo ɖo, ne enu nyuie ke ne la to le mea, ne va nye ɖui sese bena yo a me ve be e susu ye nya nyuie wa to e to le me. Ye le tɔ goa le nyɔnu go mea, e nyɔnu dzi na bena e ŋusua e la kpe ɖe Ahwe ŋti ele akpede ŋti le gago me. Ele veviɖe ŋtɔ bena ŋsu la sɔe be ga sɔ do yebe agbe me, sɔ do yebe esrɔɖeƒea me enu wɔwɔwoa. Ŋsu be ga edo la va godogodo. Ŋgblɔɛ nyi sɔ be ameɖe gblɔ ŋse kpɔ bena ŋsu be ga edzee. Ne ele nyɔnua si tsa, ŋsua do la sɔ etɔ va yebe yebe la ela su yebe la dɔɛ nu Ɛɛ, ele shigbe agba, e, agba ŋutsuvi nɛnɛ. Eye nyɔnu atɔ le eme. Ne ŋutsu atɔ va ɖoa, e, enua, ela dɔ, wola teŋ tsɔ ŋue nu ye be la trɔ zu nu nyuie. Ta, e, nyɔnu nɔna te kpɔ ŋutsu le ko te ŋua. Enɔna veviɖe na nyɔnu be ŋutsu la de ga to le aho me. Wola sɔ wɔ hiahiãwo. Wola sɔ wɔ nu kewo nyi wɔwɔ le aho me. Eye enɛ goa tsã, Yina nyɔnua ele nyi be na e ŋusua ela nu to nya tepe nɛ. Ela nu te ela nu to nya tepe ela nɔ ŋu ebe dzi nɛ. Mu nye be na ela ba e ela ba nɔ nu akpa ɖeka na srɔ̃a anɔ vɔ̃ na srɔ̃a be ao be e ela ba gblɔe le afi ɖea. Mi gblɔe va yi be na mi trɔ zu ŋutilã ɖeka ta. Womate ŋu vɔ̃ na srɔ̃a vɔ be womato adɔmenya nɛ alo womato dzimenya nɛ vɔ ye wòle ava nu gblɔm na ame ɖe le xexeɛ nua, nu le eteƒe o. Esrɔ̃ ye wòle agblɔɛ nɛ. Ye wògblɔɛ nɛa? Ɛhɛ. Ye wòtsa wòle anya bena, etsa anya be kakaɖedzi le wò kuɖoe dome. Ke enya bena oo do kakaɖedzi ɖe edzi ye wòto nya nɛa, mele dza va yi gblɔɛ le afi ɖe kpekpe o. Ŋgblɔ na mi bena nuwlaƒe le nyɔnu me ŋutɔ. Nyɔnu be nuwlaƒea, egoglo. Ɛɛ, ne kakaɖi dze ɔ, ŋtɔ gbe tu kakaɖi dja ɖo mia meve domea, yi o wla nu le funu kpɔa, eyi kaka ga, eyi, eyi kaka gake mɔ ŋtɔ dji be ne woa ɖe to ne mia gba sɔ wɔ ŋɖea, ye kpoe la ɖe to. Ta nyɔnu nɔna te kpɔ be na ye srɔ ne ho ebe dji nɛ, ne to nya tepe nɛ. Ɛɛ, ŋgba va yi se le afi bu o. Ano to nya tepe nɛ kpɔa, etsa ebe dji dje le eme, ye kana ɖo srɔa dji alɔfa dji alɔfa dji. Egɔme be ekpɔ be ye srɔ̃ tsã eka eka ɖo edo kaka ɖe edzi ɖe ye ŋuti. Atɔgɔa le nyɔnu gomea ee le nyi bena ŋusua ela nye ŋusu ke ekpɔna ebe ahuɛ dzi. Ekpɔna ahuɛa dzi blibo le ehiahiã ɖe kpekpe gome, elamese gomea, ega enuwo kpana ne e Nuke wonye hiahiã kpɔa? Ŋutsua eɖo la de fiɔ bena eye nye tɔ le aƒea me, eye nye aƒe dzikpɔla, ẽ, eye nye ta le aƒea me. Ye ŋugbe wa tsã ye mido na mia nɔnɔ le srɔ̃ɖe, srɔ̃ɖegbea? Wogblɔ be, O, yeakpɔ edzi

Ẽ, wò la kpangɔ edɔ kee ekpɔ ŋkumɛ na wòa? Ẽ, wò ŋutɔ gblɔɛ le pastorwo be ŋkumɛ, amehawo be ŋkumɛ, wògblɔ le Mawu be ŋkumɛa kee mìva do aƒea me vɔa? Mìva do afike mìle tu aƒea vɔa? Mìle tu mìabe ŋkeke kpɔtɔea kee ele ŋgɔ na mìa vɔa? Funu wò la ɖe fiɔ. Ta ke nyɔnua ya ese nɛnɛa. Ele kpɔ mɔ, ele kpɔ mɔ, bena o la wɔ nɛnɛ be nu ko ogblɔ gbeagbea be ma nye ƒo bena otsã ogblɔ alo ose gblɔ yo o le wɔ eŋti dɔ. Ta ele veviɖe na nyɔnu be ŋusua ela kpɔ ahue dzi. Ŋusua ela ela le ŋkuvi ɖo ebe ahue adi. Ŋusua ela de ela de be ŋusu nyenye fiɔ le ego ɖe kpekpe me ke nyɔnua ehiɛ ena bena nyɔnua tsã Eye la nu do gbe ɖa gasiagame be Mawu ne ya ne yra ye srɔ̃ be ba teŋ yi aƒea dzi kpɔkpɔa, ne ba teŋ yi edzi nue wa e atɔ̃ wa eŋua. Ele veve ɖe na nyɔnu ke nye na esikɔ ɖe ke ti nɛ ke nya enye na adɔ ɖe ke wu nɛ ne wa wɛ nɛ ne etsa yi be dzi ne ba dzi eme. Eye mi la va ŋusuwo be akpa dzi tsã. Ŋusuwo tsã tɔa enye e teƒe amatɔ̃ Ke ele veveɖe na wo be wonɔ lã te kpɔ be na yio srɔ̃a wo la wɔe na yio la wɔe na yio goɖo. Ele nyi nukɔ tutugbã tutugbã ele nye be na e mi gblɔ be e ŋusu ku nyɔnua be e gododo alo ŋusua ku nyɔnua be e dɔdɔa e ele veveɖe na ŋusu. Ele veve na ŋusu ŋutɔ. Ele veviɖe na nyɔnu tsã vɔ egba le veviɖe na ŋusu egɔn be susu me be nyae ye enye Mawu be nudodo ye ta ne nuke Mawu do ye akpɔa wo e Mawu nya be enu nyuie to na so eme eye ŋusua enɔ na te kpɔ nene be nu le ye srɔ̃ gbɔ ta ke ele nenea nyɔnua tsã edo la nya be na Ke yi asũxoe alo ke yi desũa, ehiahiã veveɖewo le na ye srɔ̃nyɔnu, ke eye la nɔ do eŋti nɛ. Eli nye esi kɔ ke le ti can alo dɔ ke le wui, yi o ma ta ti o ma tɛ nɛ nɛ be si ke esi kɔ ke le ele wuia o. Eye mi la se gɔme can be na, ne nye be na e o be nyɔnu ku ŋsu be go ɖoɖoa, mu kokoko mi ti atɔtɔa be na a dɔn kpoe nye nya o, gake me Ee, wòku esrɔ̃ miva do go le aba dzi sigbe ee, Adam ku Eva be nɔnɔmea, miakpata mile anagbea, miakpata mile nɔnɔme ɖe mea, kankan ɖe dzi ɖe enɔna ee funu, ee, zozo ɖe enɔna mia dome le funu, ye Ee, lɔlɔ̃ ɖe tsã egba nɔna fu nyuie mi gba gogo na mia lɔlɔ̃ so gake me ɖe kpekpe gba kla mia dome o. Ee, mia kpata mi le Adam ku Eva ƒe nɔnɔme me. Mia kpata mi le mi gogo mia lɔlɔ̃a. Enu sugbɔ dzɔna le fu nu. Enu sugbɔ dzɔna le fu nu ye enya ɣaɣlawo tsã wo tona le fu nu ye e lɔlɔ̃ tsã egba sena nu le fu nu na akpa evea kpata. Ye kakaɖedzia, ye nɔna kplikpakplikpa le funu. Sɔsɔ ke tsã nɔna funu. Menye bena ame ɖewo gblɔna be, Eye srɔ̃wɔ ɖekɛ ŋutia? Ẽ, makpɔe o. Awɔ o, awɔ o. Ẽ, amea, leke wò, leke wogblɔna amea? E, eda ƒu ye. E, etsaka viɖe. Eƒu nu mea ye nene be, e, nu ka amea le dziwò sɔŋ nɛa? Eye emegbea, mi la gblɔ nya kewo mi ŋutɛ gblɔ sã o.

Ye ŋusuwo tsɛ anya aleke wotsɔ la ƒo to ɖo na wobe viwo be ne woyia, aleke be ele wɔa. Eŋutia, ele be be ɖe na ŋusuwo ado go ado go le teƒe veviwo anɔ Adam kple Eva ƒe nɔnɔme mea, ele be be ɖe. Mawu ŋutɔe doe. Ta mí la lé be na ƒunu ale sesẽ ɖe be ele be be ɖe na ŋusuwo loo. Evegɔa, ele nyi bena, ee, mígblɔ be ŋusua, Mawu wɔe bena ela nɔ awu me pɛpɛpɛ, ela nɔ ku srɔ̃a pɛpɛpɛ, vɔa gaƒoƒo li nɛ bena edzina be yeato, yeade ŋugble, yea, yeate kame, yeava yi wɔ spɔr viɖe, yeado go ku ye, ye, ye nɔvi ŋusu, ne yewoaka ŋusu be ase ŋu, yewoadɔli ŋusu be, yewoadɔli susu le ŋusuwo dome. Ahan. Kpa enuwawa, e, ele veviɖe na nyɔnu, e, pardon, ele veviɖe na ŋusu, ke nyɔnu ɖo la se esrɔ̃a gɔme be nu veve be nyi nɛ. Le eŋua me, ne yi gbɔ va, wo la kpɔ be, e, e, susu me gba vo nɛ, e, susu me gba vona nɛ sɔwu, ye eŋtɔ tsã egba trɔ nɔna eɖokui me nyuiɖe, egɔ be eva yi te ka me. Eva yi dɔli aya, eva yi dɔli susu ke eto egba kpɔ ŋɖe viɖe, egba kpɔ ŋɖewo ke la gba dɔ mia ŋtɔ mia be esrɔ ɖe pea doe. Ta nyɔnu ɖo la se egɔme na wo so. Ta mio ame mle ɖa gbe ya a etsa yi na ŋɖo la bi dze alo ŋɖo la gbe nɛnɛ be nu nɛ. Ke boŋ ne la wo me ye va le do ta gu a sugbɔa o la do ŋkui nɛ be o ogba va yi te ka me kpɔ a. Wogbava yi deŋgble kpɔa ɖe kea ne yi gbɔ va la kpɔ be tɔtrɔ ɖe eva na eme kea enu vegua na ŋusua ewa. Ŋusua enu tɔgua nea ele nye be na enu kpɔkpɔa ewu na ŋusu ŋutɔ. Nu kpɔkpɔa ŋusu be ŋkuvia hã ekpɔ na nu ŋutɔ ekpɔ na nu yi na ɖiɖi te ye gbea gbe ŋutɔ tsa ebe ŋkuvi ekpɔ o ke ŋgbe ebe susu va gblɔ nya ɖe ye ebe dzi ya va dɔ eva dɔe ɖo ɖa gbɔ o ta eye ne wova nɔ mi va nɔ ɖo ɖu vɔa oɖo la dza gbagba be edo la no kpɔ o le enyo nyo wa me le dzadze ye kɔkɔe nyinyi wa me le nɔnɔ me dzeani wa me ele veve ɖe ne yi ne gbɔa ekpɔ ame le dɔ me gbagba ekpɔ ame le mɔ dzi ekpɔ ame le teƒeo wa ne va ne gba va kpɔ be wo ya wo gba le ŋgɔ na nene ba me wawo wo ya tɔ wa e egba le tɔxɛ Wa odo la dja gbagba djo ŋ odo la nya bena enu wa enu sua ebe ŋku via edji na enu nyuie kpɔkpɔ ŋtɔ eye edji na be enu nyuie ne no nɔ ŋku vi dji nɛ ne ba no nɔ susu mɛ nɛ ne ba no nɔ dji mɛ nɛ ye ebe la no nɔ gbɔwo sugbɔ ela no nɔ gbɔwo sugbɔ wa e nɛnɛ be nua gaɖe ola kpɔ tsa be ne mi le ya ŋku su be ŋku vi la no kpɔ ŋu sugbɔ ŋgba ɖe fo nɔo. Ɖe kpo tsɔ la vi ɖe a a xɔ teƒe wa a lé teƒe wa da ɖe le ebe ŋkuvi dzi ebe susu me ebe dzi me ta ne nye be na e nusu wa wo wo le ga ɖe me a me ɖe wo ɖo na ŋku edzi na mi be na wo mu le dzra do e e lɔ ye dza gbagba na dzra do sɔ wu wo mu le wɔ le ke a dza gbagba na wɔ sɔ wu wa mi la de kuku be na wo tsɔ la do ŋku nu dzi na mia wo la gble ku nɔnɔ me nyuie ku lɔlɔ be gbe. kpoa ye gba fɔ na mi. Egɔn be gaɖewo me ne nyɔnuwo dze dɔa me leyi leyi leyia, wo va ŋlɔna be woa ɖokui. Vɔ agba no ŋlɔ be ɖokui o. Ne wole ŋlɔ be ɖokui woa, ɛɛ, wole tutu srɔ̃ be tsã ava ŋlɔ be o kpoa eya ŋgba ve eme o. Vɔa mia gblɔ be enu kpɔkpɔa ye le veveɖe na ŋusu. Ta mia se eme be mi la nu dze agbagba be mia wo ye la nu kpɔsɔwo. Ne ekpɔwo, ekpɔ nuwo, ekpɔ nuwo kaka mia wo ya ne ga va kpɔ mia. Mígbanɔ tɔxɛ. Ye e ŋsu tsã ke be enu ke woe dzina le enegua, enu negua enye be na ŋsua edzina be e nyɔnu ne ba nye kpeɖeŋutɔ nɛ le awu me. Ne ba nye kpeɖeŋutɔ nɛ le awu me le nɔnɔme yawo me be, eba ƒuya mea, ela nu nɔ kɔkɔ gasiaga me. ye dodo la nɔ ahuea ŋuti nɛ. Ne ŋutsu ya edzina be yeawɔ vɔa, ke nye be womusɔ kpakpla wa do eme o. Musɔ kpakpla, kpakpla be nyae loo, musɔ kpakpla wa do eme ta ela nu kpɔe be nu nyo vɔa, mate ŋu wɔe sɔ wu wò kee wòwɔ kpakpla wa o. Ẽ, ta ŋutsu ɖekpekpe dzina be ne ya ŋutɔ dzrana nu ɖo tsã, edzina be wò nyɔnu ya wòla nu dzra ahome do nɛ. Wòla no dzra ebe xɔme ɖo. Wòla no dzra ŋde kpekpe ɖo. Ne do ebe axomea, ne kpɔ nuwo kpata le ebe teƒea, enuwo kpata ɖoɖo ɖe le axoea mea, ŋu kpɔna bena, ewa be dzi fana, ewa be dzi fana sugbɔ. Wo dzi na be yewo la nɔ axome. Ta ŋusua a kpe ɖe ŋuti le axomea. Ele veve veve ɖe nɛ le go sugbɔ me. Nuɖuɖu go me ya, ɛ, ano dɔli nuwo, ano, a gba no dɔli enuwo ɖo.

Oh, ɖeviwo be teƒea ele pɛpɛpɛ. Ye la dze agba be na ne mía tɔ alo mía srɔ̃ gbɔ so dɔ mea, ne va kpɔ be eba ku eba ti kutsetse le fu nu, ne te ŋu dze agba ne va kɔkɔ ɖevia, ne va kpɔe ne va akpɔ ŋkume na ɖevia, ɖevia tsɛ ne kpɔ ŋkume na tɔa, ye la so mía nyɔnuwo gbɔe. Ye la ke gake me ku ɖevia va le kpɔ ŋkume na woa nɔnɔa, dzidzɔ ɖe nɔna eme. Ekpɔ be a yi be akpa ɖeka ya yi be atikutsetsea ya hã edzidzɔ nɛ. Vɔa ne gake me zo gbɔa keke le ŋkume na ɖevia eye enuwo kpata kafla ŋɔti me be kpata tsaka ebia pɛpɛ vɔa ela to akpa ɖeka si gbɔ ame ŋu vevi nene a mi ma gagbɔe o vɔa enye dɔ ye mi la wɔ. Egake me do xɔ me tsã vɔ ye kpɔ be e e e canapea mea agba tsã le funu. Ee, enuya, enu ke woɖu kpɔtɔ tsã le funu. Ee, table centrale, oh, afla, enuwo, gatsi ɖe kpekpe le funu, aɖidɔze tsã le afi ɖe wa. Ela trɔ to zaa, ela trɔ to zaa ke wole tutui ɖo afi ɖe, wole tutui ɖo ŋɖe me. Vɔa mi la dze agbagba be na ɖe eye nɔna veve ye na ŋu so. Ye ŋtɔ la teŋ gbɔ va ke da fɔkpa sɔ da ɖe afi ɖe, esɔ awu da ɖe afi ɖea, ah, Ne wò ya fifi dze kaka li trɔ o sɔ no ɖa ɖo eteƒe nɛa, dzidzɔ li nɔ na ŋusu be dzime ɖo ɖa esrɔa gbɔ. Vɔa mi nya be nyɔnuwo be dɔ sugbɔ pɛpɛpɛ. Vɔa Mawu nya be mi la teŋ wɔɛ. Enua ŋti ye be tɔ te dzra mi ɖo, dzra mi ɖo xɔ game sɔ wɔ mi ye be sɔ susu kuɖo agbagba dzedze sugbɔ sɔ do mia me be na mi la teŋ dze agbagba sɔ yi ta. Ŋusu ɖe kpekpe nɔna te kpɔ be ye ba home ne kɔ. Yi ɖoɖo ni nɔ yi ba xomɛ. Yi ba xomɛa, ni i nu ni ba nu kpɔ yi ba xue amɛ yeye gbesiagbe. Sigbe ɖe ke ɖe dji be a nu kpɔ i srɔa tsa yeye gasiagamɛ. Vɔa ne nye be kafla o mu nya eŋua be e ɖe vevede na ŋusu ye o o le eŋlɔ be akpa ŋua, e la nɔna be esrɔwa ne gbe wɔ blewuye so akpɛtɛa va daɖi kpoa, Ye la gba yi takpekpe. E, takpekpea mdze avɔ nɛ gbeɖe o. Vɔa wole nɔ gblɔ be srɔ̃a mgbɔna va na home kaba o. Alo ne egbɔ kpa be yi takpekpe atrɔ de ŋgble. E, eya ko le sia. Mnya be wonyae sã lo. Vɔa ne nuke wonyae ye womu le ewɔea, efiɔ be woŋlɔ be ta de mɔ be na mia do ŋku edzi nɔ ne atrɔ kpɔ e, enukewoe wonya vɔ. Ye wonya wu amesiame vɔ woŋlɔ bea, trɔ kpɔe na sɔ do dɔwɔwɔ me. Ne akpɔ be na ɖe enu ɖewo ke li dzɔ le aƒea me ɖe, tɔtrɔ la va alo tɔtrɔ ma va ma, mi le dzra nu doe. Ta mi gba ɖe gblɔ be nu sɔ edzi na be aho me ne kɔ. Aho me ne ɖoɖo ne nɔ ebe aho me. Ebe aho mea ne nye gaɖo me ne nɔ si gbe be na eh, nuɖuƒe eh, nuɖuƒe alo eh, azã teƒe nene ye nɔna. Eye evivi nana wò ŋutɔ. Gaɖe mɔ la gblẽ nye ŋku me vɔa gaɖe mɔ ma gblẽ vɔa ma nɔ na nya be evivi nana wò ŋutɔ. Ye atɔ gɔa le ŋusu mea ele dzi be na wa do bubu ye ŋti. Wa do bubu ye ŋti. Mi nya miawo ya Mawu esɔ nene be nu do mia me. Wo dzi na mi nyɔnua mu se nu ne be la do bubu ame ŋti o. E gɔn be na ee. Ne kaka vive me tsa ne mi do awu ɖe kpekpe mea ne nyɔnuvi ɖe kpɔ gblɔna nyɔnuvia be na ee va sɔ enuya na mi dro ava wɔ ɖeke wa e so na gbɔ le mia me sɔ wu ŋusu ta ŋusu dzi na be na wa do bubu ye ŋuti wa do kɔkɔ ƒe nɛ wa sɔ yi be e etɔ be teƒe sɔ no nɛ Wa sɔ yi be efiɔ tepe sɔ nɔ nɛ. Efiɔ de nyi lo. Ne wo le be na esrɔ be fiaɖuƒea, wo nyɔnu tsan fiɔ nyɔnu nyi nyi wa ela de ɖe go ŋtɔ. Ela de ɖe go ŋtɔ. Wa dzi na be wa nɔ do bubu tɔxe nɛ. Ye wa nɔ doe tepe kɔkɔ. Wa nɛ doe efiɔ be tepe. Kpɔa, e agbagba ye mi la dze so eŋti. Ŋɖe kpekpe ke Mawu biɔ mia. Wodeɖe eglowɔwɔ na mí o, eye Mawu ke do srɔ̃ de ƒe anyia edzi na bena enuwo nenɔ ebe teƒe ta. Eye Mawu nekpui ɖe mía ŋuti bena míate ŋu do bubu mía srɔ̃ ŋuti. Míate ŋu do, míanu sɔ ebubu tɔxɛ nɛ, teƒe kɔkɔ nɛ, etɔ be teƒe nɛ, esrɔ̃ be teƒe nɛ, efia be teƒe nɛ, grand frère be teƒe nɛ. Eye wodzi na, ŋutsu ke wodzi egbe tsã ne etɔ nuƒoƒoƒua. Etsɔa dzi na be woa yɔe be grand frère. Ele me ye ye nya teƒea grand frère wo nyi eye gɔme be na eye wa ma wu wɔ tutu gbã ye sɔ edo fiɔ ɖo nuwo kpata dzi ke ŋgbe nyɔ mi ba le va kpɔa e ne wo ye o te wɔ nu sɔa grand frère a ele ye be fiɔ teƒea wo tsɔ la nyi grand soeur kuɖo efiɔ nyɔnu teƒe ta mi la te wɔ ma wo mi kpi ɖe mia ŋuti ne mi lɔ ye mi xɔ enya ke ma wo ŋutɔ e nyi esɔ na mi abe afɔ do afɔ do dzi nu nenea ye la kpɔ be na ye nu sugbɔ ye la dzra ɖo. Ye Mawu ɖo mía, mí lɔ̃na be na ne wo gblɔ nya na mía, mía se eme ɖeka ɖeka ɖeka ye mí yina eme be mía, mía, mí gba biɔ, mí biɔna nu gɔme sugbɔ. Vɔa nene de nua, ye dena fu na nu su sugbɔ. Vɔa mí le de kuku na nu su be zeaɖe si ke mía, mí tɔ na te ɖo gbagba pe sugbɔ, mí nya be nya tsã mí wɔnɛ eye mí dzina be mía dzra nu ɖo sugbɔa, Midzina be miase ŋɖe gɔme nyuiɖe ne migbava tsaka o alo migbava gblɔe ɖo bu o. Eŋutia, ŋutsu ya la va la be, Oo, ŋuɖo tameɖoɖo ya be masu ahoe. Aha, esɔ va do eme nene, esɔ va do toa me nene. Nyɔnua la dzi bena ɖe ahoea gake modza sue o. Fi yi ke wòdza sue le, wòkpɔ anyigba vɔa, wòsɔ gbe vɔa, Yi ke ga la sɔ gblẽ nɛ faa, etsã la sɔ do Mawu be ŋkunye, ŋgba tui o. Ẽ, nɛnɛ Mawu ŋutɔ edo e miamevea eŋua. Eye Mawu do nyɔnu be na eya ekpɔna akɔme sugbɔ. Ekpɔna akɔme sugbɔ vaa ŋu sue aɖiɖi pɛ be kpɔna. Ŋu sue aɖiɖi pɛ be kpɔna. Kpɔa amevea kpata ele yi, ele yi, ele zɔe. Gake me eo ŋu sue wòle kpɔ ɖiɖi pɛa, be ya pui ayia, be amekee ele gbɔwɔa, E li kpɔ ebe akɔ mea, edo ke la kɔ mea, ela do ŋkui nɔ be, e edo le fi elo. Gamea, wo la tata doa ye, wo ma dza yi ɖe meo. Wo kuɖo yi kpata mia zɔn mia yi ɖiɖi pe. Ye e ele veve ɖe tsã be na gake me nyɔnua tsã le kpɔ akɔ me akpa. Wo sɔ ala le alɔ nɛ be na mi le yi ɖiɖi pe be na mi ame eve mi ŋgba va tsi ŋgbe o. Mi ŋgba va tsi ŋgbe o. Vɔa ne wo ŋsua wo le kpɔ be wo le gu game nɔ, ele kpɔ akɔ mea, edo ke le ŋgɔa, wo la dze me. Wò tsɔ ma yo, etsã ma gba yo, ta enya wa mía kpata mía se gɔme, mía xɔ nɛ mía sɔ ɖo dɔ me. Mi mía me via kpata mía dza wa gba be na mi ma no sɔ nya ɖo mía nɔ nɔ ŋti kaba kaba o. Awo mía no miɔ ŋkuvi po enu sugbɔ, mi ŋgba va lé. Ee, enuŋlɔti ame eve be mía nu te fli be eya mu nyɔ, eya nyɔ eye awo mɔe gbe mí to. Mí va nu dzra ɖo pɛ, mí va aƒe tu pɛ, mí va xɔ tu pɛ, mí dza nɔ eme ye ta afi ke nɔviwòa ŋu te wɔ nyuie ɖea, wò ya awu asi te awɔ funu kaba, adzrae ɖo kaba, adɔe ɖo kaba. Kpɔa evɔ mia kpata mi le zɔn le yiyi ye ahan. Ye mi na gba de kuku be na ŋusuwo tsã wo ŋgba no nɔ te kpɔ woa srɔwo sugbɔ sugbɔ sugbɔ na e enu su ŋgba no le nu sugbɔ wɔwɔ me o. Egɔme be na nyɔnua nyɔnuwo be dɔ sugbɔ vɔ. Ne nye be na wo gba ɖe biɔ nu sugbɔ so ŋuti alo le nɔ te kpɔ enu sugbɔ so ŋutia e mateŋ kpe ɖe woa ŋuti o. Enu la ti kɔ na woa srɔwo ale gbegbe be na o. Womate ŋu gba wɔ dɔdeasi ɖewo ke ekpɔ ŋkume na wo o. Ekpɔ ŋkume na wo ta ŋusuwo wola nu lé wola nu lé be na woasrɔ̃ anu lé ŋkuvi ɖe woasrɔ̃ sugbɔ be na wokpɔ be o eye le yi dɔa dzi ko le yi dɔa dzia o atrɔ miasi be na e srɔ̃nye esu woanɔ anyi viɖe woaɖi ɖe eme viɖe alo esɔ tsã o la gba yi edzi ele vevi ɖe ɖo ŋku gake memi si gbana e Mawunyakakala aɖewo va mía gbɔ. Miva kpe na ɖo woa ŋuti. Míanɔ dzi na bena woanɔ kpe ɖe mawunyakakalawo alo Mawu ƒe amewo ŋuti. Miva kpe na ɖo woa ŋuti. Míewɔna dɔ kaka ye ame ɖeka yɔ nam gblɔ be, Ee, sea dia ma, ne kole wɔ dɔ nɛ nɛ nyo kpɔ kole si gbana. Ado ŋku bena edɔa mu ŋkeke me ɖeɖe wowɔnɛ o loo. Ne wowɔ kaka edɔ gbana na anyi zã me tsã. Ŋusẽ nɛ ƒue, ya nye mu nya na ŋusẽ nɛ ƒue be o mise mise mise nye ku nɔ vinye yi ne gblɔ mise mise mise kpɔa egbea oke ŋva le yi ŋva yi wɔ tutu do ya wo vɔa ŋva se nu sugbɔ gɔme eye no va do e srɔ̃ɖebia tsã vɔ xɔ la se nu sugbɔ gɔme ta edɔ kpata enyɔ. Vɔa, ŋsuwo tsã mi la kpli ɖe mia srɔ ŋti be mi ma no biɔ enu sugbɔ so wa si kakakaka. Ɖe wa dɔa kaka wa sɔ nu sɔ toa anyigban. Enyɔ, mia hu ka ne todjinɔlawo bena ne nya ɖe le mia si ɔ, alo dji la biɔ nya ɖe alo ɖe aɖi ɖase ale sɔ ŋɖe sɔ kpɔɛ la, mi le radio tsi vea 93 04 38 38, 93 04 38 38.

93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio Shiveya yinya dzi. Kpɔ aleke mígblɔa mía ŋusoa mi le si mi mía fofo, mía tɔ, mía srɔ̃ nenea, mi la no le ŋkuvi ɖo mia srɔ̃ ŋuti ne gbɔ va ne mia kpata mi gbɔ va fifia gba le si mi srɔ̃ nyɔnuwo wo sugbɔ le dɔ me asime kuɖo nuwo vɔ la gba va yi edzi la nɔ dɔa nenea. Nyɔnuwo mlana anyi kpɔtiakpatia gba fɔna tutu gbã vɔa e wova ŋlɔna be edɔ kee kpa ŋgɔ wo le e zamea ta mia nye ami kee e e e le na bu mia srɔwo e ɖo na ŋku nu dzi na wo be na ne mi wɔ e ŋkekea tɔ vɔa e zame tɔ tsã ne nu ŋti kɔ ne a kpa nu yɔe la tɔ vɔa ne ogbe be e ne no wɛ ne no wɛ o la yɔe zamea. Ma tɔ egɔn be na Pipa dje gakpo dji fraim wu lo ta eŋuɔ kpata ekpɔ ŋkumɛ na mia kpata ee ye le eme kee nyɔnua le edji kaka ne nu tikɔ na nyɔnua ebe seselelame a e. Alo alo amen fikɔ yɔmi so mekaye o. Meyɔ wò tso atigbagba ɖe me. Yoo. Mama meɖe kuku egblɔ nya ɖe fifia hafi mabia be ebe ŋutsu woawoe nye ta ta miakɔ bubu na wo mi me gbɔ kpɔa ke me gbɔa ekpɔ be ye nye ta miakɔ bubu nɛ ye le bubu kɔ nɛ kpɔa ke wokpɔ be ye ye nye bubu me ɖesiaɖe.

Dɔtasi wɔe nyi bena wò nyɔnu la do bubu srɔ̃wòa ŋuti. Ne mle sɔ ɖe le eme tsã oa, ele sɔ ɖe le eme na wò gake mle ɖe sɔ ɖe ɖe goe o. Gake edzidzidzia edzɔna nenema vɔa, wòanɔ dɔdasiwɔa dzi. Nɔ dɔdasiwɔa dzi ko la, gbeɖekagbea kple gbedodoɖa kple Mawu ƒe ŋkume nɔnɔ la, nusianu la va nɔ eteƒe. Yo akpe kaka ne ma sɔ kpea e ma gblɔ kpo be na e ame sugbɔ mu nye yo ame sugbɔ mu nye mu gblɔ be na ɖe mu gblɔ le gblɔ ke be na e xlɔ dzedze e srɔ ɖeɖe a ɖe e xlɔ mi nye la eŋtia e nu ko le dzi be ne wa wɔ na wa o tsɔ ɖo la o do ɖa e xlɔ wa gbɔ o ma nɔ te kpɔ be xlɔ a ela no wɔ na o kpo ye o yɔ ma wɔ ɖo ɖa egbɔ ke le wɔ ɖo ɖa gbɔ wa e le biɔ gbe o be na o tsa Wɔe ɖo ɖa gbɔnye, ta ami sugbɔ mu nyɛ o, vɔa mi a de kuku be na ŋsu wo a wo tsa no dza agbagba wa no do bubu wa srɔ ŋti, wa no do bubu a we a ŋti, kpɔa wo gba le do ŋusɛn wa Alo, srɔ wo be wa wɔe kpee lo. alo, ɖeko me ka ye fika yɔ mi so? E yɔ mi so e Bapɔti to. Yo, mi le to dji. E, ŋku ame ka kpe ne. Sista si ke fia enua e tanya hã tanya nyuie ɖe wo nye eye sista efia egblɔ nuwo keke ne wo ɖo to nu sɔsɔa keke tsɔ yi nu wua sista eƒo nu kpɔ efia nu egblɔ nya ɖe kpekpe nyawo nya ke le vevie ɖe ŋutɔ le nua me nye nu ye nu nyam so mi dzi na ye nye e gbɔdɔdɔ abe ale sista ƒo nu tso eŋti ene. Vɔ Sista va kpɔe si be ne edzo le ɖo dɔ ne nyɔnua ɖo gbɔ le kekea me. Nyɔnua wɔ dɔ ye ɖeka enya nu kakaka wɔ nuwo kata nu si gɔ nɛa? Ne zã do ne woyɔea mama ke ŋutɔ nyateƒee wonye. Ne ŋuti kɔ nyɔnua ne ŋkpɔ nu nyuie wɔa ee adze ƒo mia wɔ zã me. Vɔ ma gblɔ be mia ŋutsuwoa mia ana be nyɔnuwo ƒe dɔa ne wa vo viɖe le kekea me.

blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi, blashiɖekɛ vɔ tɔ̃, naɖekɛ ɛnɛ, blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi kɔa, mi ɖa ke ɖe mia ŋtsi le. Alo! Alo! Enyɔ mɛka ye fikɔ yɔ mi so? Nyɔnu so Akatso. Enyɔ. Wo dzra mi gbogbo ɖe lo. Amɛn. Ye kum be ma biɔ question ɖe. Eo. Wo be nyɔnu ye nyi efia kuku na esrɔa. Mama ɖe gblɔnɛ na ne ewò nyɔnu ko eko srɔ̃ viɖea, vilanɔ gblɔ nya ɖe edzi si nya ne mia nɔnɔewo. Vɔa ne wò nyɔnua wɔ ɖe gblɔ didi nyawo na ŋutsua, vɔ ɖe kpɔ be ŋutsua to ɖe ŋutsua dzi etoa nu le ŋkɔ dzi le ŋkɔ ɖe ƒodo me ɖe gblɔe be dzime nya na va ɖo ɖe ƒodo me nya na wò aɖe, wò te ŋu aɖe ɖe ke wò nyɔnua wòle ate wɔ ɖo.

Alo ye tɔ ku ye nɔ ye fiɔ efu kpoa eti kpo va dje ee nuya mɛ eti kpo va dje srɔɖeƒea ee srɔɖeƒe sigi leke mi dje etɔ mɛ ye ŋua eye mi le gblɔ be wola nusi vɔa ee mia gblɔ be emɔ ko la sɔ toa enye nu fiɔ fiɔ ya ŋusu ɖewo la nya be na ye srɔ ye la to nyateƒe nɛ sɔwu egɔme be na kafla me gba sɛo ɖe kpekpe ɖe ne opu ɖua home yi wola va mɛke le ahuɛa mɛ nao tutu gbao sɔwu srɔwo Ŋtie wòla gblɔ dzimi nya nɛ. Munye dɔm wòla va yi gblɔɛ le o la, wòla gblɔ dzimi nya na srɔ̃ o. Mila ma nya, mila sɔ do gbe ɖa, mila e, e, e, e, mila ƒo to ɖo na mía, mia nɔnɔ, mila fiɔ mia nɔnɔ emɔ nyuitɔa ta. Mi de kuku na nu so be na ɖe. Mino wɔ kankan, mino kan ɖo mia srɔ̃ dzi, mino wlua mia be nu veve ɖo mia srɔ̃ gbɔ. Wòla wlɔɛ na mi la, wòla lé be nɛ na mi sia.

Ele ayi ŋkɔ alo mayi ŋkɔ? Kpɔa nu siawo ye nye bena gbɔgbɔ kɔkɔe ƒo ɖo mía me bena míava ɖe gbeƒã nya nyui sia nyi eƒome ƒe nya le nyasemɔ ya dzi. Ame siwo le di la va trɔ se egɔme nyuie ɖe la, ne wona woame nɔmba mísɔ da ɖe YouTube dzi. Nu sia nu si ke míefiɔ le teƒe sia la so gɔmedzedzea kaka va na gbee la, mísɔ ɖo YouTube dzi. Ne wò kpɔe yi YouTube dzi kpɔe ƒo Emmanuel le awu dza kpɔa ɔla ke ɖe e nusɔsrɔ̃ sia katã mi ƒo ɖe ƒomea ŋti la ela kpe ɖe ŋtiwɔ ne ewɔ si ke gbɔnɔ srɔ̃ ɖe ge la ela kpe ɖe ŋtiwɔ wɔ ke ne ɖe srɔ̃ tsa la ela va kpe ɖe ŋtiwɔ be na na ɖe zɔ̃ ela be na srɔ̃ ɖe ƒea school enyi. Akpe kaka ekpe ŋua mi ma srɔe la vɔ wa akpe na mawu be na mawu de mɔ be mi le srɔe kpɔa mi a do gbe ɖa ɖo mi a srɔ ta eye mi a de fiɔ be na ɖe kan ɖo dzi nye la gblɔ nya nam mi a de ŋgble e mi a de ŋgble e nya teƒe tsa ne srɔ gblɔ nya na wa ŋga va se le kpa goɖo ahan kpɔa ela na be ela dze gɔme ela yi edzi Ŋusuoa edze dzo gblɔ na wo be, Ee, nyɔnua, munye nu ke amɛ nɔvi o. Wo, wogblɔna nya ɖewo na wo. Vɔa ewo ko evi nɔ alo evitɔ ko ɖe gblɔna ŋua na esrɔ̃ eviwa ɖe. Wo kuɖo egba va le nɔ Adam ku Eva va gbe nɔnɔa? Wo kuɖo edzi asɔ kpɔti asɔ yia? Enya ŋua wo ɖe? Mawu mu gblɔ nɛnɛ o. Ŋutilã ɖeka mi nyi ta mi la wɔ nu ke dzea mi la de afɔ ke Mawu biɔ so mia gbɔa? Kankan ɖe dzi nɛ nɔ mia ku mia srɔ̃wo domɛ loo. míawla nu ɖo mía nɔnɔwo gbɔ, míatsɔ mía nɔnɔwo dzi eye míla zɔ̃ yi ŋgɔ ye míla kpɔ be enu nyui sugbɔ la to so eme. Nunye. Enyɔ nyi alo alo meka ye fikɔ yɔ mi so aha ƒokɔ gbe dzi viɖe.

Ame sugbɔ egbea wo woŋlɔna bebe yewo mu biɔ nyɔnua ta ku ɖo pɔrtabla o. Ɛ wo wɔna nɔ be nyɔnua ya pɔrtabla pito wo biɔɛ ta ye nyɔnua ya ɖi sa va aƒea me ye. Kpɔa wo ŋlɔna be ne srɔ̃ gbana kpɔa ko dzra ɖo nenea do goe na do gbe nɛ ku ɖo nukokoe vi ɖe ehe ye aho akpɛtɛa le esi woe zɔɛ woe zɔn aa na sɔ va yi da ɖe

Mawu ne yra mia katã. Enyɔ mia do gbe ɖa mama do gbe ɖa ne. Oh papa mawu nuseɔ kata tɔ mi de akpe na o ewo mawu etɔ nyuie tɔ ayi do srɔ depe anyi ye ewɔ dodo ɖe esrɔ depe ŋti papa ayi gbe asi madje madje taye mi le to akpa bu na wo dodo. Mi de kuku be na sɔ ke mi sɔ sɔ ke mi le biɔ so gbɔ o. Eye zi ale si ke o de mɔ be mía srɔ̃ nu le wa fɔ te la, oh, Gbɔgbɔ Kɔkɔe kpe ɖe viwò ŋuti, kpe ɖe srɔ̃ɖepiwo ŋuti, kpe ɖe ƒome ŋuti, kpe ɖe ŋusu ŋuti, kpe ɖe nyɔnu ŋuti, be na mía se nya ya gɔme, mía kpɔ be o wɔ ɖoɖo ɖe srɔ̃ɖepe ŋuti. Ye amesiame nebɔbɔ eɖokui nexɔ nusɔsrɔ̃ ya, nebɔbɔ eɖokui ne bate sɔgbe na dzadzraɖo dɔɖɔdo le yebe ebe srɔ̃deƒea. Papa mi de kuku na wò be na kpe ɖe mía ŋti be na dzidzɔ ne bate va ne ŋutifafa ne bate va ne wò yayra ne bate gbã gota gbɔgbɔ kɔkɔe yi edɔya dzi yi nufiafea dzi Bena gɔmesese ke ƒo gɔmesesewo katã ta nesu mía si, eye míade afɔ le wò lɔlɔ̃nu me. Gbɔgbɔ kɔkɔe, wò ya, yi, edoa dzi le srɔ̃ɖeƒewo, le ƒomewo me, eye ne mígava do go la, ɖase didi nado, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.